Enw fi di Alys Evans, dw i'n 21. Ers mis Tachwedd, dw i wedi bod yn chwarae'n proffesiynol i tîm ffutsal Sinai Calcio Cinque yn Sardinia yn yr Eidal. Dw hefyd yn gôl-geidwad i tîm Cymru. Ie, bywyd yn rili galed yma. Yym Na, ma' fe lot well na Cymru, dweud y gwir. Fi'n meddwl oherwydd fel y haul yma trwy'r amser, Pawb lot hapusach. O'n i 'di cyrraedd fel am hanner 'di naw y nos a oherwydd oedd flight ni fel yn delayed a oedd y merched yn traino'n barod a nhw 'di rhoi fi syth mewn i training a fi 'di bod yn trafeilu trwy'r dydd fel o fi'n knackered. Even o'r training session fan'na o'n nhw moyn seino fi yn syth. Dyna pryd oedd e 'di rili bwrw fi, o'n i jyst fel wow like ma' hwn yn mynd i bod yn bywyd fi. O'n i byth byth byth yn meddwl Os fi erioed yn cael contract, o'n i ddim yn meddwl bod ni'n ddigon dda, ond o'n i moyn dod yma i gweld beth oedd e fel y standard fel, be... a wedyn fi'n gallu mynd nôl i'r UK a fel gwybod be fi angen gweithio arno. Mae fe bron 'di bod yn dream o fi i chwarae abroad, fel football neu futsal, especially i mynd pro, fel rhywbeth... hwnna yw rhywbeth fi heb wneud yn Cymru neu neu Lloegr. Yym. O'n i'n bouncer yn balansio gwahanol clwbs, so i actually jyst ffocyso arno un clwb yn rhywbeth rili neis a fi'n rili prowd o fe i dweud y gwir. O'n i 'di colli pob gêm o' n'w wib- heb ennill o' n'w 'eb draw a dim byd o'n nw'n colli a colli by eitha lot. Mae fe'n challenging iawn. Mae fe yy obviously y league mwyaf challenging fi erioed 'di chware mewn yym especially fel futsal yym ond na rili enjoio fe. Fi'n offi challenge. Fi'n meddwl fi 'di setlo yn rili rili dda yma. Fi'n codi lan bob dydd, fi'n rili hapus yma, fi'n me- fel fi bob amser yn excited i mynd i training. Fi'n byw yn lle bach o'r enw Mara Calagonis, yym ni'n galw e'n Mara. Ma' fe fel village bach. Fi'n rili offi byw yn y tŷ fyna, ma' fe yn mawr iawn a fel fi gyda balcony bach a ma' jyst Mae'n lyfli pan mae fe'n boeth. Be fi'n hoffi mwyaf amdano y lle yma yw bod e'n remeinder fi llawer o Cymru, fel lot o mynyddoedd o gwmpas a hefyd fel Sardinia maen nhw gyda fflag ein hunain. A maen nhw ddim yn fel galw ein hunain Italians, maen nhw no we're we're we're Sardinian a fel remeinder fi jyst fel o bod adre a jyst ma' 'na cymuned i gael yma a Dyna be' fi'n hoffi mwyaf fel fi jyst yn teimlo fel ma' nw fel teulu fi hefyd. Fi ddim yn edrych fel fi o'r Eidal o gwbwl fel fi yw'r unig blond yn tîm fi yr unig un sy gyda blue eyes. Fi ddim yn tano o gwbwl yym fi'n rili rili gwyn a pan fi yn tano fi'n mynd fel tomato a wedyn nôl yn gwyn yy ond odd jyst pawb jyst yn edrych arno fi fel Pwy yw ti? A o'n nhw'n gwybod yn syth, fel fi'n cofio mynd i'r siop a fel dweud o non parlo italiano yy fel a nhw jyst fel ie s- s- s- fel o'dd e fel ie o- obviously. Ma' 'na bench i ga'l ar diwedd y stryd fi a ma' bob amser dynion fan 'na i i gyd dynion hen fel yn iste fan 'na ma' nw fan 'na bob dydd a Ma' nhw bob amser dal yn troi a edrych a fi f- fan'na fel 'o ciao' a ma' nhw fel 'o inglesi' a fi fel w- na fi f- na fi'n Cymro fi ddim yn Saesneg. Na ma' nhw dal yn gwbod fi yw'r foreigner. Fel fi yn stico allan gyda gwallt fel hyn i ddweud y gwir. Fi yn rili meddwl fi wedi gwella. Fi'n teimlo lot ffitach, fi'n jyst teimlo'n mwy sharp. Mae'r clwb yn neud fi teimlo mwy confident oherwydd maen nhw'n, maen nhw yn rili fel yym beliefo mewn fi, which sy'n helpu lot a ie so hw- fi'n meddwl hwnna yw fel y main thing yw fi jyst yn teimlo lot mwy confident a fi'n meddwl bydd hwnna'n helpu fi yn football neu futsal. Honestly, fi'n enjoio futsal mwy. Y rheswm yw Oherwydd yn football, ti angen bod switched on, ond ti ddim fel called upon trwy'r amser. Futsal, fi'n methu switsio off. Fi'n bob amser angen gwbod lle mae'r pêl, gwbod lle ma' fel chwaraewr fi, fi angen gwbod pob peth. Fi'n cael buzz yn football ond fi ddim yn cael y... ma' ma' jyst buzz gwahanol. Ond ie, fi yn enjoio futsal llawer mwy, a fi 'di chwarae fe since fi'n 16 a fel o'n i 'di cwmpo mewn cariad gyda fe amser fyny a fi heb cwmpo allan o cariad gyda fe a sai'n credu byddai byth yn, fi'n rili enjoio fe y gêm. O'n i bob amser yn gwybod pam o'n i wedi cymryd y contract yma, falle byddai yn cymryd hit gyda Cymru. Odd hwnna yn peth galed i gwybod oherwydd ers fi 'di bod yn plentyn fel breuddwyd fi wedi bod fel chwarae i Cymru, cael cap senior fi a fi 'di mynd trwy e age groups a blwyddyn diwetha oedd y tro gynta fi 'di cael cap senior cynta fi a rili proud moment i fi a falle byddai'n dal yn chwarae i Cymru neu falle byddai ddim. Yym. So o'n i bob tro fel yn prepared am hwnna. Yy ma' ddim yn th- fel thought neis. Fi'n gobeithio fi'n gallu perfformio y y dau. Yym fi'n meddwl fi'n gallu. Fi heb ca'l fel offro fel opportunity fel hyn yn y Cymru na Lloeger fel professional a os fyse fi'n troi lawr y offer yma fi'n gwbod byse fi bob amser fel oh what if? So o'n i literally jyst 'di bite'r bullet a o'n i fel Na, hwn yw rhywbeth fi moyn neud. Fi bontio 'di meddwl o ma' hwn jyst fel peth amdano blwyddyn pan pan fi'n dod 'ma ma' fe dim ond tan June hwnna yw pryd ma' contract fi 'di gorffen yym fi 'di defero blwyddyn fi fel fi'n myn' nôl i uni dyna fel beth yw focus fi fel dyna be' fi'n meddwl. Ond ers fi 'di bod yma yn mwy hir a fel y mwy fi 'di fel cwmpo mewn cariad gyda popeth sy'n digwydd yma a bywyd fi wel Fel, nawr fi rili moyn fel i trio fy gore i ca'l contract arall, contract gyda tîm yma neu contract gyda tîm arall, fi ddim yn siŵr. Honestly, sai'n credu fi byth 'di bod mor hapus. Fi'n codi lan a fi literally fel wow, hwn yw bywyd fi. Like, ma' fe jyst yn feeling rili rili grêt.